Kātahi i te whakaraweketanga whakaaro ko tērā, nau mai ki Mojo Māori. Anei ngā kōrero mō ngā whakaraweketanga whakaaro i ngā hōtaka pakiwaituhi. Tuatahi ake, he mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi, Ka aro tātou ki ngā whakaraweketanga whakaaro o roto mai i ngā tino hōtaka pakiwaituhi, kino mai, pai mai, rerekē mai rānei. Kia mataara tonu, kua huraina ētahi kura huna.
Because she's not your friend, she's my apprentice. Tuangahuru, Ice King's Past Life, Adventure Time. Hello, my name is Simon Petrikov. I am recording this tape so that people will know my story. Ka tūpono atu a Finn rāua ko Jake ki tētahi rātaka kiriata mō te Ice King, ā, ka whai kōrero hou mōna. Kotahi mano tau i mua, he tangata rūiho a Ice King, arā, a Simon Petrikov. I rerekē tōna ao ka kite i te Karauna whaiwhaiā, ka pipi pūkenga whaiwhaiā tio ia. Visions. I fought with them, shouted at them until I realised it wasn't real, it was the Crown! He āhuatanga taumaha anō tēnei ka āpitihia ki te tangata nei, i Māori noa iho tana ao, ā, i whai hoa wahine hoki ia, tana pirinihi. He hoa tata hoki rāua ko Marceline. Ka aroha tana kore, i maumahara ki tēnei ao i mōhio nei ia. Please forgive me for whatever I do when I don't remember you. Wow, I wrote that! Tuaiwa, The Butterfly Family Secret, Star versus the Forces of Evil. Who's Festivia? Don't worry, we'll get to the bottom of this. Hei tā te kōrero, he tamāhine tā Eclipse the Butterfly, te Queen of Darkness, me te tipuna kuia tuaiwa o Princess Star, engari kāore i whai wāhi atu ki te whakapapa o te whānau Butterfly. What did you do with my daughter? Ka whai ngā kuia o te whānau Butterfly i ngā kōrero i te Magic High Commission i te whakawātanga o Eclipse, Engari ka ohorere i ngā kōrero ka hua mai. Tōna tikanga, ka whakakapi te tamāhine a Eclipsa i te torōna, engari i whakawhitia rāua ko tētahi atu pēpi, nōna ka whānau mai. Ka pouri a Star, ehara pea ia i te uri tātai rangatira, ā, i tāhae te torōna e tōna whānau. He aha te hua o te whakahoki i te torōna ināianei? None of you will leave here alive!

How did your brother end up becoming Amon? Nōna hei avatar i pakanga a Korra ki a Amon, he hau tipua i whai kia ōrite te Republic City mā te unu i ngā pūkenga whaiwhaiā ki tētahi ngao motuhake.
Your firebending is gone. Kātahi a Amon ka ako i tōna whakapapa, ka mārama ia he pūkenga whaiwhaiā ōna, he pūkenga whaiwhaiā toto, koinei tana ngao motuhake.
You boys have this power inside of you and I will teach you to master it! Ahakoa he teka tōna āhua, he pono tana whāinga, i tupu ātete mai ia nā ngā mahi āki a tōna pāpā, ka huri ia hei kaiwhakatuma.
I told you I would destroy you. Tuaono, Timmy's Secret Wish, The Very Odd Parents. According to the Fairy Council, your history of dangerous wishes makes you the worst fairy god kid ever. What? Kei te whakawāngia a Timmy Turner hei pēpi atua kino rawa atu i tēnei ao. Te āhua nei, ka toa a Timmy, engari ka puta i a Foop tētahi kōrero nā Timmy i tuku tētahi kōingo,

He tirohanga rerekē tēnei, engari, tē aro i a tātou ēnei tūāhuatanga i te mutunga iho, nā te mea, ka hoki atu ki taua āhua anō rā. We overturn our previous ruling, you may have your fairies back.
Tuarima, Chad is a double agent, codename Kids Next Door.

I a rāua ko number one pakanga katoa i te āwhina ia i ōna hoa. E mārama ana te take i hinga ia i ngā wā katoa. Practically every mission you and Sector V did, I was right there, helping from the sidelines. Ka wehe atu ia, hei pononga, ka waiho iho i tētahi kōrero muna mō tana tauira o mua. There are others.
Tuawhā, The real Seymour Skinner, The Simpsons. You're not Seymour Skinner. Hei tā te nuinga, koinei te tīmatanga o te whakamutunga o ngā Simpsons. I tana tau 20 hei tumuaki, ka whāki atu a Principal Skinner, kua rō nei ia e rūkahu ana mō tana tuākiritanga. It's true, I'm. I'm an imposter. He tamaiti noa iho ia i noho hei pononga ki a Skinner tūturu i te para tunu. Ka mate a Skinner, ka whai ia i tana tuakiritanga me te whakatutuki i ōna anō wawata hei whakanui i a ia. E koi ētahi o ngā whakaraweketanga whakaaro pēnei i te whai i te tangata pū i a Mister Burns, engari he rerekē tēnei, te tikanga me haere tonu tā te tangata mātaki, ānō nei kāre ēnei kōrero i puta. My real name is

I toa tēnei Māori me tana oati kia mutu te wehe o ngā kararehe e rua. Engari, he pono rānei ana kōrero? That Morty is not what he seems! Yeah, well, no Morty seems like a president. He won? Yeah. Kāo. He Māori kino ia nō te kaupeka tahi. Kua roa ia e noho muna ana, me te aha kua whai ia i te tūranga mana nui i te Citadel, ka mutu ko tana mahi tuatahi he turaki i te hunga whakahē i a ia, Rick's Mai, Mōri Mai rānei. Beaches are for campaigning, now is the time for action. Tuarua, The Author's Identity, Gravity Falls. What the? Kotahi noa iho te pātai a te hunga mātaki i Gravity Falls nō te putanga tuatahitanga mai o te hōtaka nei, nā wai te hautaka nā Dipper i kite, i tuhi, nā Stanford Pines, te māhanga o Grunkle Stan, i tuhi, me te aha, e rua anō ngā hautaka. Is this the part where one of us faints? Oh, I am so on it, dude.

Ko te tino painga o tēnei whakaraweketanga whakaaro, ko te hunaia o te kōrero pono nei, ētahi tīwhiri iti nei, me ētahi tīwhiri pōhēhē nā te kaihanga i te hōtaka nei, i mua i te huranga o te tino, anei ētahi atu whakamānawa-tanga. There was a time when Plankton and I were best friends. Shredder blamed me and in his rage he burned our home to the ground, leaving me to my fate.

Ka mutu, he iti ngā kōrero hei taupatu atu. It's because it doesn't make sense! Heoi, i te kaupeka rima, ka mōhio tātou, kāore a Rose i turaki a Pink Diamond, koia kē te Pink Diamond. What? I whakataruna ia hei Rose Quartz, kia tīmata te pakanga, ka turakitanga kia mutu ai te pakanga, nāna hoki a Pearl i whakahau kia noho ngū. She lied to us! She lied about everything!